Kan hija msejsa fuq dialogu. Dialogu l-ewwel u qabel kollox ma' Alla. It-talb. Permezz tat-talb Dumnikan jimtla bil-fidi u bit-tama. Fidi u t-tama li l-bniedem tal-lum tant għandu bżonn biex jaqra l-istorja tal-bniedem, tas-soċjetà, tad-dinja b'mod pożittiv, b'mod awtentiku, b'mod veru. Djalogu mbagħad mal-bniedem li jimlieh bl-imħabba, il-fidi, it-tama u l-imħabba jsejsu l-kariżma Dumnikana. F'dan id-dawl, f'dan l-ispirtu, il-Provinċja Dumnikana Maltija għażlet illi tirfes fuq l-art tal-Albanija.

pjuttost nara l-maturazzjoni tagħha fi ħdan l-Ordni Dominikan, għax l-Ordni Dominikan huwa min-natura tiegħu missjunarju, għax il-Knisja hija missjunarja, il-Knisja li tobdi l-kmand ta' Kristu biex l-Appostli, id-dixxipli jxandru l-Bxara t-Tajba lil kulħadd. San Duminku, l-ideatur ta' dan il-proġett ta' din il-missjoni, diġà kien ħolom li jippriedka f'dawn l-artijiet Imma ma rnexxilux iwettaq din il-ħolma. L-aħwa uliedu rnexxielhom. Għaliex il-preżenza ta' Dominikani fl-Albanija hija waħda antika u għandha storja kbira ħafna u sabiħa. Biss biss insemmu l-ħafna isqfijiet li kienu preżenti f'dan il-pajjiż jew li kellhom djoċesi titolari, wieħed fosthom jispikka Paul Angeli, Dan l-Isqof ta' Durrës qaleb għall-ewwel darba għall-ilsien Albaniż il-formula tal-magħmudija, Jiena ngħammdek fl-isem tal-Missier, tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Naturalment iktar riċenti għandna l-Isqof George Frendo. Dominikani mill-ewwel bdew jaħdmu għall-evanġelizzazzjoni f'dan il-pajjiż bejn l-Orjent u l-Oċċident, bejn il-Kattoliċiżmu ta' Ruma u bejn l-Ortodossija ta' Kostantinopoli. hekk li nafu b'kunventi fin-naħa ta' fuq, Xkoder eh, fiċ-ċentru fejn qegħdin aħna llum f'Durres kif ukoll fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Kien żmien sabiħ għall-ordni ġewwa l-Albanija fejn wara ftit ta' żmien mill-ewwel bdew jidħlu magħhom vokazzjonijiet u hekk l-ordni kompra jikber. Iżda dan seħħ sa meta l-flotta Torka daħlet fl-Albanija u rebħet dan il-pajjiż. kif daħlu mħabba anka l-ħbiberija li kien hemm bejn Dumikani u l-eroj nazzjonali tal-Albanija, Ġerx Kastriot Skanderbeu, Dumikani ġew mkeċċija. Ġew mkeċċija u rritornaw biss fis-snin ta' wara l-komuniżmu. Iż-żmien tal-komuniżmu kien żmien terribbli għal dan il-poplu. Hekk nafu li kif dħalt tmexxija d-dittatur Enver Hoxha Fl-1945 bdiet persekuzzjoni ħarxa kontra l-Knisja Kattolika, anke fuq pariri ta' mexxejja oħra komunisti bħal Stalin. Il-fidi tal-poplu kienet waħda b'saħħitha. Il-poplu li kien ġiġa tala' fuq il-muntanji minħabba l-persekuzzjoni Iżlamika, issa wara l-komuniżmu Rritorna lejn il-bliet biex forsi ssib sitwazzjoni aħjar, imma dan mhux dejjem kien fatt. Għalhekk Dumnikani meta ġew l-Albanija sabu poplu għatxan biex ikun jaf iktar fuq il-fidi nisranija kif ukoll biex jingħata tama ġdida.

Hawnhekk fl-Albanija bħala Dumnikan Maltin ngħid li hija missjoni kerigmatika, missjoni ta' djakonija u missjoni ta' koinonija. Kerigmatika il għaliex bħala prijorità aħna komunità ta' Patri Dumnikan Maltin nibnu l-missjoni tagħna fuq il-komunità, komunità illi bil-ferħ ixxandar il-kelma ħajja. Kristu nnifsu li huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Hija missjoni ta' djakonija li naqdu, qegħdin hawnhekk biex naqdu lin-nies. Pastoralment, kultant anki b'mod soċjali, b'ngħajnuna finanzjarja, u ta' dan aħna nirringrazzjaw il-benefatturi tagħna, b'mod speċjali dawk Maltin. Hija missjoni ta' koinonija, l-għaliex l-għaqda ta' bejnietna, l-għaqda tal-komunità tagħna, nħorġu biha biex naqdu wkoll lil dan il-poplu. Ma ġejniex hawnhekk biex insalvaw il-poplu Albaniż, imma permezz tal-preżenza tagħna, permezz tax-xhieda tagħna, naraw illi noħolqu dan l-ambjent ta' għaqda bejn diversi reliġjonijiet, bejn diversi kulturi, sottokulturi. u kull bniedem ta' rieda tajba. L-esperjenza tiegħi hawnhekk fil-bidu hija esperjenza l-ewwel darba li qed ngħix f'pajjiż li l-komunità nisranija kattolika hija f'minoranza fil-Brażil u f'pajjiżi oħra li għext il-Knisja Kattolika kienet fil-maġġoranza allura dik tagħmilek l-ewwel eh, impressjoni. Mhijiex impressjoni ħażina ma impressjoni l-ewwel darba qed ngħix f'sitwazzjoni bħal di. Naturalment hemm il-kwestjoni tal-lingwa ma bnedmin hawnhekk in-nies huma dħulin ħafna u jippruvaw jitkellmu ma dak li jkun. Meta ġieli ehm, jippruvaw jitkellmu miegħi bl-Albaniż ngħidilhom li ma nafiex din il-lingwa, bl-Italjan tinqeda Ninqeda u jibdew ipaxpxu. L-aħwa bdew jagħmluli kuraġġ biex għall-inqas nibda naqra xi partijiet mill-quddiesa, mbagħad nagħmel niċċelebra l-quddiesa kollha, naqra l-Vanġelu. Difatti kelli esperjenza, kont sejjer nagħmel seminar l-istorjiet ta' Mader Teresa f'waħda mill-ibliet hawnhekk fin-nord tal-Albanija fuq il-karozza tal-linja tal-araġel U kif qed ngħid mal-ewwel prova jkellimni eh, bl-Albaniż. Qedlu ma nafx, għalli bit-Taljan, qedlu naf. U beda diskursata għalli għalli jisma' għalli jiena għatiju. Orrajt għatiju. Għalli jiena għatiju. Nemmen falla wieħed biss għalli. Unħobb il-Madonna u l-mara tiegħi tħobb il-Madonna u qiegħda l-urt Allura mbagħad tinduna ħaġa oħra li jonqos ħafna tagħlim u tagħrif reliġjuż u dal-bniedem iqis lilu nnifsu li huwa ateu għax jemmen f'Alla wieħed biss. Ġifieri jew ma jafx xi tfisser il-kelma ateu u ma jafx xi tfisser il-kelma Alla min jaf. Il-ħidma tagħna bħala Dumnikani fl-Albanija l-ewwel u qabel kollox għandha tkun li nifhmu l-kuntest soċjali li qegħdin ngħixu fih, biex b'hekk inkunu nistgħu nwasslu l-Kelma t'Alla b'mod li tinftiehem għall-poplu li qegħdin naħdmu miegħu. Attwalment, għalkemm aħna impenjati Fil-parroċċa ta' San Duminku f'Durres, li tkopri madwar għaxart irħula imma aħna nservu f'sitta minnhom, f'partijiet oħra jservu saċerdoti oħra, il-ħidma tagħna prinċipali hija proprju din, illi naħdmu biex nifhmu kemm jista' jkun il-kuntest li qegħdin jgħixu fih, kemm kuntest soċjali, ekonomiku, politiku u kulturali, biex b'dan mod inkunu nistgħu nwasslu l-Kelma t'Alla b'mod li tinftiehem. L-Albanija għandna vantaġġ li għall-preparazzjoni tas-Sakramenti ma ssirx biss bħala formalità, bħala katekiżmu, bħala kors għal biex jirċievu s-Sakramenti, imma, Qed nippruvaw naħdmu, qed tiġi aċċettata wkoll min-naħħa ta' ħafna mill-Insara, jew dawk li jersqu lejna biex jirċievu s-sakramenti tal-inizjazzjoni Kristjana, qegħdin jaċċettaw li l-katekiżmu jkun mixja fil-ħajja tagħhom biex jgħinhom jgħixu ħajja nisranija. Allura din l-għażla ta' ħajja li huma jagħmlu trid tiġi akkumpanjata kemm minn katekisti, kemm minni bħala kappillan, biex b'dan mod huma jkunu jistgħu jagħmluha din l-għażla. U fil-fatt fil-katekiżmu, fil-laqgħat oħra li nagħmlu magħhom, nippruvaw nagħtuhom dik l-għodda meħtieġa biex ikunu jistgħu jagħmlu għażla. Għażla bejn l-ispirtu ta' din id-dinja u l-ispirtu ta' Kristu. Daw il-laqgħat isiru ma' diversi gruppi, mhuwiex biss ma' gruppi ta' żgħażagħ, mhuwiex biss ma' gruppi ta' tfal u ta' adulti, ma' inkopru diversi etajiet. Barra minn hekk anke jsiru dat-tip ta' laqgħat fuq għażla ta' ħajja anke mal-koppji li jridu jagħżlu li jiżżewġu fil-Knisja. Din titlob minnhom illi jagħmlu għażla ta' ħajja illi l-ħajja tagħhom miżżewġa tkun mibnija proprju fuq it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja biex b'hekk joħolqu familji nsara. Barra minn hekk, issir ukoll pastorali ma' gruppi ta' żgħażagħ speċjalment ta' wara l-Griżma, li jkunu madwar l-età ta' ħmistax, sittax-il sena, biex dawn jimpenjaw ruħhom b'mod attiv fil-Knisja. Jimpenjaw ruħhom b'mod attiv fil-Knisja ma jfissirx biss ġewwa l-ħitan tal-Knisja imma li jkunu Insara attivi. Min-naħa l-oħra qegħdin naħdmu wkoll anke f'għajnuna lill-fqar. Il-fqar ħafna drabi, il-fqar li li għandna fil-parroċċa ibatu minn faqar relattiv. Mhuwiex faqar assolut. Ftit huma dawk illi jbatu minn faqar assolut. Faqar assolut qed nifhem illi m'għandhomx il-mezzi biex jgħixu. Li verament qed jgħixu fil-miżerja. Dawk huma ftit. Il-maġġoranza tagħhom huma faqar li qegħdin jgħixu below standard of living li huwa minħabba nuqqas ta' għaqal. U dan nuqqas ta' għaqal ġej mhux għax huwa poplu injorant, mhux għax huwa poplu li ma jafx japprezza, imma minħabba l-fatturi kulturali li huma jgħixu fihom li qed jinfluwenzaw il-ħajja tagħhom preżenti. Fosthom il-komuniżmu. Ma mhux biss fil-komuniżmu. Fi żmien il-komuniżmu, il-fattur li għexu fih għal ħamsin sena, dal-fattur influwenzhom illi jserrħu fuq l-istat. Illum fin-nuqqas ta' stat illi huwa mhuwiex daqshekk assistenzjali bħalma kien fi żmien il-komuniżmu, ħafna drabi jippruvaw iserrħu fuq istituzzjonijiet oħra, fosthom il-Knisja, NGOs, u anke partiti politiċi, ħafna minnhom fil-bidu ngħinuhom anke billi nselfuhom xi flus, ngħinuhom isibu xi xogħol, ngħinuhom ukoll jakkwistaw anke benefiċċji min-naħa tal-Istat, għax ħafna drabi qas biss ikunu jafu bihom, u b'dal-mod bil-mod il-mod jibdew jiksbu l-indipendenza tagħhom. Ħafna drabi nimxu fuq il-prinċipju tas-sussidjarjetà biex dawk il-ġiex passi li huma jkunu jistgħu jagħmlu jagħmluhom u aħna ngħinuhom jagħmlu mbagħad il-passi l-oħra.
Meta d-Dumnikani minn raħal ta' Sukt memxew biex imorru ġewwa Durres, kif talabhom l-Isqof Djoċeżan, Xi wħud ħasbu li forsi ħa nsibu ħajja iktar faċli, iktar komda, qrib il-belt. Imma le, l-għażla dejjem kienet l-għażla għall-fqar. Għalhekk id-dar tagħna qiegħda fil-periferija ta' Durres u għażilna li barra dik il-periferija mmorru fl-estremitajiet ta' din il-periferija, fl-irħula, fejn komplejna ngħaqqdu lil ħafna nies għatxana għall-Mulej biex jisimgħu kelma tajba. Kelma ta' tama. Ekku, anka f'dan ir-raħal ta' raġna mirdita, aħna ġejna, bdejna mix-xejn u llum bl-għajnuna t'Alla irnexxielna nibnu komunità ta' Nsara.

Imma dejjem inġib quddiem għajnejja ħaġa li kien qalli Patri Dominke Bejjer, l-Isqof Bejjer, meta wasalt il-Brażil. Kien ħadni fuq postoli, fuq il-muntanji, għalli ħares madwarek. Ara kemm hawn eh, muntanji u artijiet il-bot. Kien għalli issa aħseb jiena u inti biss. Aħna saċerdoti f'dil erja kollha. Tibqa' impressjonat f'dil ħaġa li f'pajjiż kbir eh, saċerdoti huma tant ftit. Hawnhekk ukoll hawn in-nuqqas ta' saċerdoti. Dejjem ifakkruna f'dik li qal Ġesu iħsatu kbir il-ħaddiema huma ftit. Il-messaġġ tiegħi huwa dan Ikonna min joffri li jiġi hawnhekk anke għal xi żmien mhux biss għax-xogħol għax hawn min jgħidlek jekk niġi l-Albanija hemm xogħol li jsir dik li qalilna l-Mulej għadha tot, iħsad huwa kbir. Imma anke l-importanza li aħna bħala komunità reliġjuża ma nkunux inferxin wieħed law liħor lem kulħadd ta' rasu ma nkunu komunità nistgħu ngħixu bħala Dominikani kif jixtieqna l-Mulej.